Ara int vera proprju ommok ta'. Ara kemm toħodli rasi teqred u tparla fuqha, eżatt bħalha, fuqla maqsuma. Ommi. Eh, L-ommi kont inħobbha. Ommok. Ommi mhix xejn bħal ommi, forsi bħal missier iva, imma bħal ommi qatt. Jien qed nirrepeti kliemek. Xiex? Dejjem teqred fuqha. Min jien? Le, jien! X'qed tgħid? X'qed ngħid? Hm? X'qed ngħid? Bħal ommi. Eżatt, int bħal ommok. Bħal ommi. Speċjalment bħal ommok. Jien m'iniex bħal ommi. Bħal ommok, bħal missieri u bħal ommi. Imma speċjalment bħal ommok aqbad it-tliet affarijiet ħżiena li għandhom huma u tfagħhom ġo fik u jagħmlu lilek. Ġieli, ta? Ġieli konna nkunu fis-sodda jiena u inti. Sewwa. Inħares lejk. U xi niftakar fiha, id-dardir li jaqbadni, nibda niddisgusta ħrejn! Jien nitqażżet! Meta kont misti! Int raġel imdennes! Jien imdennes! Int imdennes! Jien imdennes! Taf kemm-il darba nagħmel sodot warajk? X'għamilt? Taf kemm-il darba nilgħak abbord warajk? X'għamilt warajk? Taf kemm-il darba nilgħak abbord warajk? Ħajti! Miskin u. Għidlek ħajtek. Għas-sess qed tinkwieta? He? Għas-sess? Meta mmiss miegħek, fis-sodda miegħek, irid inqaxxar il-ġilda! Ejja, ejja. Inqaxxarha minn fuq ġismi! Taf x'naf? Li int qatt ma ħsib il-kuntentizza. Qatt ma ħatkun kuntent inti taf għalfejn! Għax int kuntent! Taf għalfejn? Int kuntent? Eh? Għax x'jiġri meta titlaq lili, eh? X'jiġri meta titlaq lili, sib xi ħadd perfett, xi ħadd differenti aħjar minni, mbagħad xiex? Jgħaddu sentejn imbagħad! Jgħaddu sentejn nilaq biss leħ miegħu! Għax inti hekk, inti trid il-vuċi, hux vera? Il-vuċi, il-vuċi, il-vuċi, x'vuċi? Ħlief teqred fuq il-qaħbet, vuċi ma tagħmilx! L-unika vuċi li għandi ġo moħħi huwa l-ħsieb Eh, Illi kont eh, niżżewweġ eh, miegħek. Laqas biss naf minn jien! Laqas naf minn jien! Ħabba fik! Taf naf li inti mort. Inti mort 700 pass lura flok mort il-qoddim. Spiċċajt qar minn meta ntqajt miegħi. Patetika l-ħaġa! Patetika! Għalhekk mort għal ħaddieħor. Qed tinkett għax għal ħaddieħor, eh? Missek tinkett, il li xilma minn mort, ġejt sibt il-ħajja, qed nitħaq bil-gost! Qed narak titħaj.

U minn tant nies. Ma xi ħadd jaħdem magħna. Narah kuljum. Niftaħ il-bieb tax-xogħol u nsibbu kien hemm! Tlieta u għoxrin sena kelli. Taf kemm stajt għamilt iktar jiena? Tlieta u għoxrin sena. Bdejt mix-xejn u spiċċajt l-aħjar direttur jiena. Ħares lejja meta nkellmek! Kulħadd ifaħħarni, kulħadd jgħidli kemm jien tajjeb. Eħe. Stajt immur ma' dak u mal-ieħor imma ma rridx nitilfek lilek għax kont inħobbok. Imma jien kelli 23 sena u dik ma rridx nitlifha. Imma tliftha hux hekk? Tliftha. Għax int trid kollox mil-lum għal għada. Mil-lum għal għada rid tgħix ħajja ta' illużjoni, jiena qas biss rid niżżewġek lilek. Ta' xejn! Il-ħsieb, il-ħsieb bista. Irrid inkun nafek għal dejjem. Joqtolni! Joqtolni! Il-miġnunu qed terba' inti! Qed terba' inti! Terbaħ! Qed terbaħ! Grazzi. Miġnun!